Responsabilità kbira u l-ikbar waħda hija biex jiġbru il-finanzi biex ikollhom biex jagħmlu l-festa. Salvu kont se tgħid xi ħaġa. Ħan kollha antipatku ta'. Mhux xorta kont tista' tagħmel. Għax hawn kulħadd ser bravu, bravu, bravu kaħna tajbin. Jiena ħanajt. Il-festi ta' Malta, bir-rispett kollu lejkom, lej kulħadd ġifieri, u barret rogradi. Xi ġifieri? Ġifieri daħallew il-pajjiż bħalma kien fit-tletinijiet fi żmien Cavalieri, dawn ma taw ebda kontribut lill-kultura, ebda xejn, ebda xejn ma ħareġ la mill-każini tal-banda, la mill xejn ma ħareġ. Kull permettuli, permettuli, kull naqra kultura li ħarġet, ħarġet minn barra daw il-festi. Jiġifieri jekk għandna pittura ħarġet minn barra l-festi mhux mill-festi, jekk għandna mużika, mużika, Għajna bil-banet l-istess palma kienu mit-sen ilu, ma bidel xejn. Aqas reġważament ma mxejna l-qoddim, għax jena naħlef ta' rasi jien, hekk issaqsi xi ħadd isba' Sambert x'taffu u minn minn tafellu Sambert. Sambert Per eżempju, ngħidlek nagħmellek imħat, rajt, qed kwarti nies ma jafux għal xi qed Jinkun se ngħidlek, jinkun se ngħidlek San Bert ħal Tarxien għax naf li hemm kappella ta' San Bert. Jista' jkun li kienet velliġġatura tiegħu hemmhekk. Mela, il-festi, isma' jiena jiena jiena ngħid iva tajba jiena nagħmlu xalata. Għax-xalata tajba, dejjem hija tajba, imma ma noqogħdux niblu rasna li ġara li da biż-żmien saret xi ħaġa parti mill-kultura Maltija li tiġbed it-turisti ġib il-flus. Sawa, għawnek tajba, nżommuha, nżommuha xie aħna. Issa, taqbel ma taqbilx maħħa, dik il-kultura tagħna, imma hija subkultura. Il-kultura, kultura, il-festa, daw l-affett qatt ma daħlu ma' xulxin. Anzi, jiena ngħidlek li żammew l-nies injoranti Mina ma jitalmu xaffariet li huma naqra ħjar, bir-rispett kollu lej kulħadd. Eh, Mario, rispondi. Ġon, nista' nitkellem eh, Minu, minu, ma nieħdu aspett. Eh. Il-każini tal-banet huma skejjel tal-mużika b'xejn. Nies li ħarġu mill-każini tal-banet illum il-ġurnata jiddereġu l-Orkestra Nazzjonali ta' pajjiżna. Għandek nies li ħadmu l-armar tal-festi, għamlu opri ta' pittura li marru anka barra il-pajjiż. Kif jista' jkun tiġi tgħid li il-festa ma kkontribwiet xejn fil-kultura? Anzi, tutt'altro, li kieku ma kenniex il-festi hawnhekk, ħafna nies ma kienx ikollhom tieqa u vetrina fejn jistgħu jiżviluppaw biex mxew 'il quddiem u marru oltre mill-festa tal-lokal, marru fuq bażi nazzjonali u marru anke fuq bażi internazzjonali. Il-maġġoranza tan-nies baqgħu marbutin ma' affarijiet li kienu Ma minn xej ġdid. Tidħol iktar fil-festa u tuża xifiri. Ara, l-ewwel ħaġa, mur ġol gazini l għandna tal-banet u tara l-arti li hemm li tara biċċa kbira minnhom kollha saret minn nies volontari. Nieħdu fejn għandhom l-armar il-kumitat tal-festa. Dawn naraw mużaza, illum kull festa li hawn qabel 27 sena ilu, 25 sena ilu, Kien hawn pajjiżi magħrufin għall-armar tagħhom, illum ma tmux festa li ma tarax armar mill-isbaħ. U dak minnu permetti sa inti qed sa ngħidu għandna. Tifhem? Vodi dawna qed ikunu qed ikunu bennina ta' zaza. Tal-barok. Le, oh, tal-barok. Illi. Bennina tal-barok, taf li għadna għadna bil-barok aħna. il-knisja bl-armar barok, il-barok ta' kemm ilu spiċċa fl-Ewropa, 300 sena. Aħna u Malta għadna bil-barok, aħna dik hija il-barok. Skużi? E, ekk joġobkom, issa. Il-festi qed ngħidu. Skużi. Il-festi qed nitkellmu. Ma, opa ġenża. Opa, e, it-tern tal-udjenza biex jitkellmu se jasal. U anki mill-att mużikali Meta meta tifhem illi għandek illum hawn Malta Għodġ għandna 87 gazin tal-banda. 87? 87 hawn, sewa. Dawna kollha jagħtu lezzjonijiet li tfar tal-mużika. Bxejn, bxejn. Ituhom strument bxejn. Qed Aħna, meta għada, il-mużika eh, u rajt li fl-ħasin għanna l-iskola tal-mużika u koll, imma il-bennina tal-mużika kienu il-gazini ta' bet illi kif għal seħbna Mario, minn daw eh, nafu ħafna nies aħna illum għamlu eh, saru professuri fil-mużika ma jafu l-bidu tagħhom l-gazini tal-bani. L-gazini mu għamlu xejn. Sa komplu, sa komplu għala. Jena maċċieħ, ta' ma rix nifjem ħazi. Jena mux ekkiritna, jena mux ekkiritna. Jena titkellem mux fuq il-kazi, mux jena titkellem fuq il-bicċiet, jena titkellem il-festa globalment, għada festa barokka, palma kienet fi żmien jinnaf l-ladam, mux l-ladam su, żmien ħompex. Għadna, madonna, ma ċalaniġ minnem. U din il-problema, u t-tort ta' min hu, hemm bżonn li nsibu nafu ta' min hu. Tajjeb, mela, ħa nifqu hawnhekk għar-riklami. Però qabel immorru għar-riklami, aktar tard se niddiskutu, se nitkellmu ma' Charles Coleiro, li huwa wkoll persuna intiża fil-qasam tal-folklor u anki tal-festi. Għandna lil Father David Muscat magħna, għandna s-Sur De Gabriele magħna, għandna s-Sur Girxi magħna wkoll. Għandna lit-tliet ġurnalisti tagħna li qegħdin jirċievu mingħandkom il-messaġġi. Merħba lil Charmaine Randolph u lil Krista. Mela nfakkarkom l-email huwa kummenti@affaritana.tv u tistgħu tikkuntattjawna wkoll anke fuq il-Facebook, Facebook huwa Affari Tagħna u sintendi tistgħu tikkuntattjawna fuq l-SMS 5061 50 0. Grazzi lil Ċanċu Supreme Dive, Vortex Casavini Vascas Optika u Tiptoes u nirringrazzjaw ukoll anki lil Alan Piscopo F Signs, Nexus Lighting, Samsung Sound Machine, Photo Classic, Downing Footwear, Esprit, Ultimate, Fonts u Wines and Spirit. Kif niġu lura, inkomplu niddiskutu l-festi, U ħa nibdew niddiskutu allura jekk daw kollha qegħdin jgħidu kemm hemm affarijiet tajbin. U veru hemm affarijiet tajbin, u hemm ħafna affarijiet li jsiru flimkien. U oħrajn huma ta' responsabilità kbira. Hemm minħal inizjattiva bħal tan-nar li jaraw li n-nies tagħhom ikunu liċenzjati. Il-banet għandhom president li naqdu sabiex ikollhom ehm, aħjar il-moviment tagħhom. L-armar għandhom president sabiex daw in-nies ikunu iktar organizzati. E, hemm ħafna affarijiet tajbin. Allura, x'qed ikun diskuss bejn daw kollha u l-Kurja? X'inhi d-differenza li hemm li qed jgħidu? Ħareġ dokument diġà u qed jiddiskutu bħalissa għax hemm diskussjoni tant serja illi l-kurja ddeċidiet li ma tiġix biex ma tikkummentax biex joħroġ dokument ieħor. Jiena dil ħaġa qed tikkonfondini. Se mmorru għal reklami il-ġimgħa d-dieħla ħankunu qegħdin niddiskutu suġġett ieħor differenti. Se nkunu qegħdin niddiskutu x-xogħol tal-Kummissarju Malti fl-Ewropa. Se jkollna magħna lill-Kummissarju Ewropew John Dalli biex miegħu niddiskutu jiena hu dwar il-performance tiegħu, ix-xogħol tiegħu fil-Kummissjoni Ewropea u dwar dak illi fil-karriera politika tiegħu għadda minnu. Min jixtieq ikun magħna fis-sala fit-teatru nhar il-ġimgħa li ġej irrid jibbukkja postu mill-lum fuq 2182477. Nerġa' nirrepeti n-numru 2182477. Nhar il-Ġimgħa affari tagħna u John Dalli. Inkunu magħkom dal-waqt. Dan il-programm jixtieq jirringrazzja lil Orienta, The Notebook Center, Styling Station, Darmanin Footwear, Vaskas, Optika, Gilda għal ħwejjeġ ta' Olwen u Krista, Francesca Rizzo, Bundy's Nail Studio, Esprit, Ultimate, Bonds, Hans Menswear, Nexus Lighting, Sound Machine, One Radio, Keramit Bathroom Center, Chanchu Supreme, Becky's Nails and More, Kulħadd, Marshall's Show Fair Drive, Photo Classic, AF Sign Studio, Peach and Sorrel, Carpiza, Club Cut, Tiptoes, L-Orizzont, The Club għal ħwejjeġ ta' Charmaine, Ministry of Music.

Hmm, is-soppa tal-knor. L-għażla favorita tal-familja Maltija. Kont taf li I can't believe it's not butter hija alternattiva ħjar għal saħtek minn kwalinkwe butir ieħor. Fiha l-istess toma bnina ta' butir, imma b'60% inqas xaħam. I can't believe it's not butter hija mamula minn buttermilk ideali biex iddelikha mal-ħobż kif ukoll għall-mazzi sli, u issa